Merħba dan huwa shooter ta' sibt u ma għandna lil Omar hawnhekk u ħanistaqsu daqsxejn affarijiet li għandhom x'għasmu mas-Sirja. Li kieku ix-xena politika fis-Sirja, nibda mal-ewwel jiena, kien isu programm bħal X Factor bħalissa fis-Sirja, min qed jirba'? Bħalissa l-figuri politiċi għadhom qed jissetiljaw imma nemmen li jerbaħ Jamil Hassan li huwa ġurnalist magħruf ħafna li u kuraġġuż u li bħalissa huwa popolari ħafna mas-Sirjani għaliex qed iwassal dak li qed jiġri kuljum fis-Sirja. In-nies il-Maltin kien hemm min jaf, kien hemm min ma jafx ukoll raw ħafna Sirjani jiċċelebraw fit-toroq. Għaliex dak ċelebrazzjoni ikbar? Għaliex is-Sirjani qed itomu l-ewwel darba l-libertà. Il-familja Assad ilha hemm mill-71 u llum is-Sirjani jistgħu jgħidu li għandhom ċertu libertajiet bħal libertà tal-espressjoni fil-pajjiż tagħhom. Ovvjament tifhem hawn min ilu il-kunflitt kien ilu għaddej 14-il sena, hawn in-nies f'Malta ilhom 14-il sena hawn, ilhom ma jaraw il-familjari tagħhom, id-djar mġarrfa u mkissra. ma jafux ħajġi mill-futur tagħhom. Ġviri, daw qed jaraw ċans li jerġaw jaraw il-pajjiżhom bħala pajjiż normali. Allora bla ma trid tiċċelebraw terba. Taħseb illi jista' jkun li l-Sirja ġeġi pajjiż demokratiku jew jiġi pajjiż demokratiku. Iva, però l-ewwel is-Sirjani jridu jitalmu jgħixu għad-demokrazija għax daw ilhom il-71 ma jafux ġviri demokrazija, ma jafux ġviri tipparteċipa fil-ħajja soċjali għaliex inti dejjem għandek ir-reġim repressiv li ma jħallukx titkellem. Allura l-ewwel iridu jitgħallmu x'in id-demokrazija rridu jinħolqu l-istituzzjonijiet is-saltna ta' dritt u s-separazzjoni tal-poter u mbagħad jibdew mixjin lejn demokrazija. U x'in huma iktar liġijiet li fl-opinjoni tiegħek għandhom isiru mill-ewwel jien naf falafel breaks eżempju. Naħseb.
Eh, jien naħseb liġi importanti hija li ma tistax iġġorr armi. Ħalli inti tevita ċertu. Ħaġa qed jitkellmu fuq. Eżatt. U naħseb li ġi oħra importanti hija li ma jitwaħlux ritratti ta' politiċi bħalma kien qabel mal-karozzi ma' kull fejn tkun. Kull fejn tkun tħoss il-President ta' ħares lejk għax nemmen li ma nistgħux neħelsu minn kull ta' personalità u ndaħlu kull ta' personalità oħra. Li jmiss, issa li hemm iktar libertà ta' espressjoni kif qed tgħid inti. Taħseb fuqiex ħa jkunu iktar voċifer is-Sirjani? Fuq l-affarijiet bażiċi, mela għandek l-elettriku, għandek is-servizzi, il-fuel, il-petrol, id-diesel, li jitwaqfu s-sanzjonijiet minn fuq il-pajjiż li terġa' tidħol is-sistema bankarja affarijiet li għalina noħdu ovvja ma dawn ma jeżistux. Taqbel, hemm min qed jgħid u hemm pajjiżi li jbekkjaw għal biċċa xogħol illi s-Sirjani m'għandhomx jibqgħu jingħataw ażil. Taqbel magħha? Le, ma naqbilx.
Għaliex inti s-Sirja da ma tafax wiċċu jiġi pajjiż normali. Jiena nemmen li għalissa għad hemm bżonn sapport anzi għandna nemmnu biex insaħħu l-pajjiż, mhux nikkastigaw in-nies li għadhom hawnhekk. L-ewwel irridu naraw il-pajjiż kif ħajġi u mbagħad nitkellmu. Taħseb li s-Sirjani li hawn Malta tista' tniżżilha jikkunsidraw imorru lura pajjiżhom? Jekk il-pajjiż ikun sigur. Hawn min jixtieq imur, però hawn min għandu t-tfal li twildu hawn, għandhom l-għeruq hawn, ma tistax dawn taqbad tqaċċathom mill-għeruq u terġa' tibgħathom lura. Dawn ma jafux pajjiż, għalihom Malta hija pajjiżhom, ma jafu xejn fuq is-Sirja. Jiġifieri hawn min jixtieq imur u hawn min jixtieq ikompli bil-ħajja tiegħu hawn Malta normali. Tagħmel inżid biċċa żgħira li l-pajjiż tas-Sirja kien, jien meta nara r-ritratti ta' Damasku hekk kien Xi ħaġa vera sabiħa, ġifieri kważi penitenza li li tefgħu maw. Imma Daħħal em, tlieta. biex em, biex is-Sirja jkollha l-paċi, x'inhu ma l-affarijiet trid trid iżżomm il-bot minnhom. Ovvjament, terrorizmu u ċertu relazzjonijiet ma' pajjiżi li mu- mhux neċessarjament għandhom l-interessi tas-Sirja l-ewwel. Li- L-attakki li saru mill-Izrael, eh, kif jaffettwaw ix-xena? Jaffetwaw għaliex eh, qed- qed- inti qed tistidel l-inkwiet. Fi żmien fejn is-Sirja qed tipprova ssib il-paċi, l-attakki tal-Iżrael kissru l-istituzzjonijiet militari kollha Sirjani sabiex dawn id-difiża tagħhom kienet biex ma jinqabdux f'idej it-tmexxija l-ġdida, però ovvjament jaffettwaw b'mod negattiv. Dawn approfittaw ruħhom u daħlu ħafna 'l ġewwa fis-Sirja. Taħseb onestament issa fl-opinjoni tiegħek li dan huwa ċans kbira s-Sirja biex eh, terġa' tiġi lura fuq saqajja? U kemm iddum? U kemm taħseb li ddum?
Eh, jien twed fil-91, ġifieri kien ġaj l-20 sena, eh, missier il-President li kien issa, ġifieri ma nafx Sirja mod ieħor, u dik ix-xewqa tiegħi li timbena Repubblika ġdida